Ad afen lxedma deg tmura neɣ la berra. Tamdint tameqqrant yeččuren d lɣaci n yimdanen itebɛen ddunit-nsen mkul ass, tezmer ad tuɣal d amkan ixlan i win iǧǧan arraw-is deg tmurt ibeɛden. Nessellem fell-awen iḍ-agi, a yetmaten d yessetma ilan di lḥala-agi. Tella diɣen lxelwa niḍen yettwafen ɣer lmumen n Sidna Ɛisa izdaɣen tmura-agi lɣerb. Akken i yella lḥal i wid izdaɣen deg temdinin-nni n Tserk zik. Wid iḥessisen ccehra-agi ad cfum nmeyyez at lǧameɛ lmumnin n Sidna Ɛisa deg temdinin-agi lxaṭer lḥala-nsen tettemcabi ɣer lḥala lmumnin akk n Sidna Ɛisa izdaɣen tura deg tmura inselmen. Llan leḥwayeǧ nezmer ad neḥfeḍ sɣur-sen. Tella zik deg tmurt n Tterk, yiwet temdint isem-is Tiyatira, yettemcabin cwi ɣer Bǧaya neɣ Sṭif. D tamdint anida yettwaf lbuṛj lɛasker. Imezdaɣen i iceɣlen diɣen s lbiɛa ucreɛ, ttnuzun lkettan ay ẓḍan iman-nsen, Aṭas i ruḥen lweqt-nni ad afen lxedma deg temdint-agi, seg tudrin d temdinin nniḍen n tmurt, beɛden ɣef wid-nsen, ttafen iman-nsen d ixelwiyen. Nezmer ad nessemlil igad-agi ɣer uli ur nesɛi ara ameksa. Ḥwaǧen win ara iḍebbren fell-asen, win ara ten-iḥassnen, A win ara sen-imellen abrid lɛali, amasiḥi ma yufa iman-is di lḥal-agi, yesɛa win ara idebren fell-as, fiḥel anda yettwaf, yesɛa ameksa i t-ittɛassan. Allen-is am uḥeǧǧaǧ u tmes mi ara iẓer yiwen n wul-ines yedɛan, neɣ win iḥwaǧen aḍebber, d afus-is iǧehden, Ad iqreb ɣur-s ulamma tessebleɛ-it lbiɛa u ccerɛa n temdint tameqqran anida yezdeɣ. Ay amḥas, k diq d lxelwa deg tettwafeḍ iḍ-agi, ɛni tzemreḍ ad tiniḍ Sid d ameksa-inu ur ittxussu wara, isseǧhed tarwiḥt-iw, ittawi-yi deg iberdan n lḥeq ɣef ddemma n yisem-is, d aɛekkaz-is, d tiyisawt yettṣebbiren?

Win yektben tabrat i lmumnin izzaɣen temdint n Tihatira zik, win yeẓran lḥala n wul-nnes yexelwiyen, yettuseblaɛen deg temdint tameqrant tura, d Lmasiḥ. Allen-is ttferrizen imukan iffren deg temdint tameqrant, issen lmeḥwaǧat n wul-nnes merra, issen ul-nnes idɛan, iḍarren-is am nnḥas yerɣan rewlen ɣer imukan anida ur njimen ara ad ruḥen wiyaḍ. Ɣef wayagi lmasiḥ yessnen lḥala n kul yiwen n wul-ines izedɣen temdint tameqqrant. Yekteb-asen i taqeḍɛit-is deg temdint n Tiyatira, yenna-yasen, Ssneɣ-ken! Ssneɣ lecɣul-ik ay gma, ssneɣ lmaḥiba tesɛiḍ fell-i ay uletma, ssneɣ laman-nwen, ssneɣ lxedma-nwen, ssneɣ d wamek akken tennerniḍ seg wass mi iyi-tqableḍ d ameslak-ik. Ssneɣ tetbeɛeḍ-iyi tura, Axir i tetbeɛeḍ ass amezwaru. Tura deg udiq-ik, teqrebeḍ ɣur-i akteṛ lweqt-nni mi kullec yelha deg ddunit-ik, lweqt mi ṭṭuqten atmaten-ik d leḥbab. Ɛni heḍṛeɣ-ak-d iḍ-agi i gma yettḥessisen? Ɛni ur d-yenni wara Sidna Ɛisa, Ul-inu sellent i ṣṣut-iw, ssneɣ-tent, tebɛent-iyi? Amek yessen amek sawul-ines? Ɛni mačči ala xaṭi tebɛen-t? Imken yessen Lmasiḥ wid-is, ala xaṭi tebɛen-t, ttemcabin ɣur-s deg wayen yeɛnan ṭṭbiɛa-nsen s lmaḥiba, s laman, s ddwam, akk di lxedma i xeddmen. Yessen-ik kečč a gma ilan d lmumen-ines, d amasiḥi, ittusbelɛan deg lɣaci n wid ur nessin ara Lmasiḥ, di temdint-nni anida tzedɣeḍ, Issen acḥal tennerniḍ di laman tsukkla fell-as seg wasmi tqebleḍ d ameslak-ik. Lameɛna issen diɣen telliḍ di carika i bɣan ad k-awin ɣer texsart. Akken iẓra wul-ines i lḥala-agi deg temdint n Tiyatira zik. Neɣra ɣef lmumin i yellan di Tiyatira zik. Acu xedmen a Tiyatira ur nella ara d lmumnin? Ittwakteb ccɣel-n s leɛbada lmesnuɛ tebɛa n lefsad, leḥram, akken xedmen deg temdinin n lɣerb, xedmen diɣen deg Lezzayer ɣer tura. Ɛni wid i gdizin, ur tessen ara ccrab armi sekkren, fessden, leɛben, ccɣlen s leḥwayeǧ n ddunit, ulamma qqaren iman-nsen d lmumnin n Ṛebbi? Ayetmaten di setma! Igad ixedmen akkenni ur llin ara d uli isenen amek s ameqqran Lmasiḥ. Ur ttilin ara di teqḍeɛ i trebbi d tidet. Ttilin am uli-nni ɣef i d-inna yiwen n bi zik, tebɛen abrid i sen-ihwan, dɛan mbaɛid ɣef umeksa d umrabḍ n terwiḥin-nsen. Ɛni telliḍ gar-asen iḍ-agi a gma? Ɛni tettwaɣelbeḍ cwiya s ddunit i k-d-izzin, tetebɛeḍ lɛewayid-is ala xaṭer akken i yeshel fell-ak? Iqarrak-d amek s ameqqran, meyyez wul-ik, meyyez abrid-ik, tub! Ma ulac, ad ḥekmeɣ fell-ak seg uṭṭun n wuzzal. Akken i d-yenna Lmasiḥ, iwat tajmaɛt n Tiyatira, ad ten-ḍeggreɣ ɣef wusu n lɛatab, armi tuben ɣef lefsad-nsen. Amek ara nfehhem imeslayen-agi? Baba yeḥka-yi-d ɣef yiwen inebgi iruḥen ɣer yidurar di tmurt n Swis. Dinna i yeẓra yiwet tixsi iṛẓan deg uqejjar. Tixsi-nni tella di leɛtab ameqqran. Dɣa inebgi-nni yenna-as i umeksa, Acu i tt-yuɣen tixsi-agi, amek i d-tuɣal i lḥal-agi? Ameksa iǧaweb yenna-yas, D nekk i s-iṛẓan aqejjar-is s ugeṭṭum-agi n wuzzal, alaxaṭer dima tettṛuḥu mebɛid fell-i, tḥemmel ad tetbeɛ abrid-is, tugi ad teqqim di taqeḍɛit. Mačči kan tettṛuḥu weḥd-s, lameɛna tettawi yid-s wiyaḍ, tettawi-ten mebɛid fell-i ɣer wanda i la lxuf fell-asen, Ɣef wayagi a ḥekmeɣ fell-as, rziɣ-as aqejjar. Yiwen wass isina amiksa i inebgi-nni, ferẓeɣ-tt s wallen-iw, ẓriɣ-tt ɣef yiwet tiɣilt ibeɛden, dɣa uzleɣ ɣur-s, rriɣ-tt-id ɣer dagi, rziɣ-as aqejjar i wakken ara teḥfeḍ taɛa. Xedmeɣ ayagi mačči s ccum, lameɛna s lmaḥiba. Yenna-d amiksa, I kra n wussan ur zmireɣ ara ad qelbeɣ ɣur-s, ugadeɣ a yi-teɣz. Imiren, akken tt-ḥessneɣ tgulla-s, cuddeɣ aqjar-is irzan, tebda ad teḥlu. Tuɣal tessehhel d aya tixsi-agi-inu. Tura tebda ad taɣ awal-iw, tettɣima yid-i dima, taḥfeḍ ṭṭaɛa s wayen teɛteb. Ay gma, uletma, idɛan mebɛid ɣef umeksa-inek Lmasiḥ, dinna deg temdinin timeqqranin. Ɛni iceggeɛ-aɣ-d Ṛebbi kra n leɛtab i k-irran f wusu-inek? Ur tezmireḍ ara ad tḥerkeḍ meṛṛa deg yiberdan-nni i tetbeɛeḍ seg lina? Ssid-ik issen-ik, issen lecɣel-ik, ittferriz ul-ik d tasa-k, netta yesɛan allen am uḥeǧǧaǧ u tmes iqqar-ak-d ḥekmeɣ fell-ak s ugeṭṭum-iw bu zzal, ala xaṭer ḥemmleɣ-k, bɣiɣ ad teqqimeḍ ɣur-i dima, d taqeḍɛit tidet. Ur ferḥeɣ ara mi ara d tebɛeḍ mebɛid fell-i. Xeddmeɣ akkenni s lmaḥiba i wakken ara tzemreḍ ad tiniḍ s ttaḥqiq Sid d ameksa-inu, ur yettxuṣṣu ula d acemma. Isseǧhed-iyi, isseǧhed tarwiḥt-iw, yettawi-yi deg yiberdan n lḥeqq, ɣef ddemma n yisem-is, d aɛekkaz-is, d tiyessawt i iwwten, i irebbin, yettṣebbiren. Di tabrat-nni n Nehu i lmumnin deg tajmaɛt n Tiyatira, Lmasiḥ inna-d, Ayen tesɛam, jemɛet-tt alamma usiɣ-d. Iqerreɣ-d nekkni, ilan d ul-nnes ass-agi, Ayen tesɛam deg-i, jemɛet-tt alamma usiɣ-d. Nessen akk ad yuɣal Lmasiḥ. Wid yellan d uli-ines ssnen ad qeblen sɣur-s ass-nni taɛmamt lɛaḍima ur nettisliw ara, alaxaṭer iweɛɛed-aɣ-tt-id deg Wawal-is. Acu ara tiniḍ iḍ-agi i umeksa ameqqran kečč neɣ kemmi n yidɛan iruḥen mebɛid fell-as alaxaṭer tettuseblaɛeḍ deg ddnub d lefsad n ddunit i k-d-izzin? Ɛni ur as-teqqareḍ ara, a Sidi, bɣiɣ ad uɣaleɣ d aɣlab s tazmert-ik? Bɣiɣ ad k-dewɛeɣ, ad k-tebɛeɣ deg iberdan-ik akk? Sidi Lmasiḥ iqqar-aɣ-d deg Wawal-is, Ma nettṣebbir yid-s, ad neḥkem diɣen yid-s. Ass-nni n tuɣalin-is, Lmasiḥ ad aɣ-d-yefk lḥekma ɣef leǧnas, nekkni llan d lmumnin-ines, ma nettɣim ad ṣṣadeqiyin. Ass-agi, d leḥkwam n ddunit i yesɛan tazmert ad ɣelben amasiḥi. Ass-nni n tuɣalin-is kulci ad ibeddel. Ass-nni amiksa ameqqran ad yeḥkem ɣef leǧnas s ugeṭṭum n wuzzal. Amiksa isemneɛ awil-ines s uɛekkaz-is, lameɛna yid-s ikkat iɛdawen-is. Ass-nni n tuɣalin-is ad naḥkem yid-s ɣef wid irkul i aɣ-yettɛettiben tura. Ad k-fkeɣ itri n ṣṣbaḥ, i d-iqqar Rebbi, i win yebɣan ad yili d aɣlab, Itri n ṣṣbeḥ, d Sidna Ɛisa iman-is, win i t-isɛan d ameslak-is, i t-itebɛen d ameksa-ines, ad yaf deg Lmasiḥ tafat, tazmert, ayen i rkul yeḥwaǧ i tikli deg ubrid n Ṛebbi alamma d ass-nni mi ara nebedd sat-s. Aytmaten d isetma deg Lmasiḥ, ayen tufam deg Lmasiḥ, jemɛet-tt.

Ma tufiḍ iman-ik di lwaḥc d axlewi f udem n Lmasiḥ, kteb-aɣ-d. I sin llan aṭas n lmumnin deg tmura nniḍen i ttẓallan fell-awen, nebɣa ad aɣ-d-tketbem i wakken almi kteb si ɣer zdat ad tḥusem tesɛam leḥbab. Win yettraǧun ad yili d aḥbib-nwen ameqqran, Sidna Ɛisa. I ǧǧayaɣ imeslayen n ṣṣber deg Inǧil, nekkni nejmeɛ kra deg-sen deg yiwet tektabt i ketben s taɛrabt neɣ s tefransist, isem-is Paroles de reconfort neɣ Face à chaque jour. Ad ketbet ihi i ccix, tabwaṭ n tibratin, meyya u waḥed u rebɛin, Monte Carlo, Monaco, Ssutret tektabt-nni Paroles de reconfort neɣ Face à chaque jour s tafransist neɣ s taɛrabt. Ktbet i Ccix, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Ḥassiset seld azekka lḥal inuba nniḍen s teqbaylit nnuba lexbar lxir. Tinna am nuba yiḍ-agi ttilint i snat ɣef lmuja talmast mitin u xemsa lmitrat